Hoş geldiňiz, hoş geldiňiz. Efiri paýlaşyň. Şu gün konkretny zatlar aýdyp berjek inşallah häzir. Efirde watandaşlar taýýar boluň bar. Wa aleykum assalam. Ine bar. Gulagym Allah şu zatlar bilip eşit. Näl bolup duray?

Şu wagt normalno.
Şu wagt gowumy? Hormatly watandaşlar, men size häzir soňky wagtda Türkmenistanyň içinde polisiýa işgärleri tarapyndan we-de Baş prokuraturanyň işgärleri tarapyndan öldürilen adamlar barada maglumat berjek. Häzir şoga düşjeksiňiz, men size aýdaýyn. Geliň, başyny nämeden başlaýyn onda.
Galyp men seň sesiň eşdemok daraý şu wagt waý nemäni bluetooth öçürdim maşyndan ol inem nem seň sesiň gelenok bir täzeden alsana men. Bolýa bolýa.
Waleýkim essalam. Vatandaşlar şu suratda gören oglanyňyz ady e, merhum Çariýew Süleyman. Häzir bir münşik men size aýdyp berjek. Narkodiýalyň işgärleri, zalym işgärler tarapyndan öldürilen haramzadalar bular bar. Häzir inşallah şuny bar, jemgyýete çykarmasak bolmaýar. Alişer bilen Abdullanyň hem как раз e, çykmagyna da belki sebäp bolar şu wideolar. Konkretno faktlar bar, zatlar bar, hemme zat aýdylyşy ýalak. Inşallah häzir mundan biz uly tema edýäs muny häzir. Uly dawa bolýar Türkmenistan üçin. It ogly geldi. Il ogly ýa bolýar. Nur aga hoş geldiň. Eşdilýärmi? Nur aga.
Aha.
Maňa biraz şol e, watandaşlar hem size aýdyp bereýin şol waka barada. Çary Süleyman. Süleymanyň bir dostuny alýarlar. Tramadol bilen. 24-nji iýulda agşam sagatlarynda Süleymanam toýdan alyp gidýärler. Polisiýanyň narkodeluň işgärleri Žitnikow alyp gidýärler. Içeri işler ministrliginiň kompleks binasyna, Žitnikow köçedäki. Gije sagat nol bir nol nolda Süleýmanyň dogan oglanyny goýberýärler. Süleýmany sorasalar, ertir ugradýas diýip habar berenoklar diýýär. Süleýmandan habar ýok şol gije. Ýigrimi bäşine-de ertesi gün irden Süleýmanyň morgdan ölüsini alyp gaýdýarlar watandaşlar. Gözüňize getiriň, siz polisiýa, öz çagaňyzy, maşgalaňyzyň bir agzasyny polisiýa alyp gidýär we ertesi gün bolsa şonuň jesedini alyp gaýdýarlar. Edil Mirdörtli Arslanyň bolan wakasy ýalak. Oba, urup, urup güni öldürýärler, haramzadalar. Ýüzündäki sýnýaklary serediň watandaşlar. Görýäňizmi watandaşlar, Allatagala size göz görgezip otyr. Men narkodiel barada wideo çekdim, şolaryň edýän pytkalary barada, Aşgabatdaky narkodiel barada, Sarahsdaky narkodiel barada. Gördüňizem watandaşlar, bular bara haramzadalar hemme zadyň uje liniýa çyzgyny geçdiler. Sebäbi bulara göz ýumup otyrlar. Hydyrow hiç hili çäre görenok. Içeri işler ministri Hydyrow Serdar Berdimuhamedowyň guda-garyndaşy bolany üçin Şulara göz ýumup otyr. Çäre görenok watandaşlar. Prezideniň garyndaşlary edenini edip ýörler Türkmenistanyň içinde. Serediň watandaşlar ýene bir gezek görkezýän. Gözüňiz bilen şaýat boluň. Ýüzündäki synýaga serediň watandaşlar. Wahey.
Imany hemra bolsun Allajan. Ýaş oglan. Gowy watandaşlar, häzir men birazjyk size Süleýman barada gysgaça maglumat paýlaşaýyn.
Bir munt menem gepläp alaýyn talyp maşgalasyna baş saglygy dileýän bendäň. Allajan sabyr bersin size. Amin amin.
Ýatan ýeri ýagty bolsun pahyryň ýaş oglan ýaş ömründen ha. Ýene ýene ýene bir sanaý Gurbangula. bir zulum, ýene bir zulum Gurbangulyň Berdimuhamedowlaryň hökümetinden. Ana, ýene bir maşgalany, ýene bir erkek adamyny, ýene bir Allaň ýaradan bendesini pida berdik adamlar. Ine, men size aýdýan, siz bize goşulmasaňyz, siz bize goşulmasaňyz adamlar, Pida inta kän bereris. Gyrada durmak çäre däl diýip näçe gezek aýtdyk size. Hawa.
Hiç hili hökümediň sorag-jogap esasynda barmagyny batyrmaga-da haky ýok, ol-a öldürmek eken. Barmagyny batyrmaga-da haky ýok şolaň bar-a. Kanun oňa hiç hili rugsat berenok. Şu adam öldürip gelenem bolsaň, şony öldürmäge hakyň ýok seň. Çünki atuw jezasyny, ölüm jezasyny sen ýatyrdyň-a sen-ow. Intäk sen Ka kazyýet esasynda onuň günäsi anyklanmaka nädip ölýä ol adam han kazyýetiň çözgüdi nirde ýani kazyýet onuň anyklasa-da ony sen öldürmeli dip karar çykarmaýara basmaly dip karar çykarar siz sorag jogap esasynda nädip öldürip bilýäňiz e žitnikowyň işgärleri e gaty haramzada-ow bular-ow. Bäş Hudaý gün bar o, Alla bar a, bizi gorapdyr o, Talyp, eý, erkekçe! Seni, meni, çykyp gaýdan watandaşlar, sizi gorapdyr o, çykanlar, Allaň nazar salan gullary-ow siz, bar a, ýurduň içinden çykybilmeýänler, goşulyň-ow bize, bar a, gaýrat ediň-ow, biz siziň üçin göreşýäs şu ýoly, bar a. Birazjyk, birazjyk şul oglan barada maglumat paýlaşjak. Çary Süleýmanyň dört sany çagasy bolan, dört sany çaga ýetim galdy watandaşlar. Dostuny tramadolly alandyklary sebäpleri sebäpli e, Çary Süleýmany boýun aldyrjak boldular. Urup-urup pytky edip ýüzünden asynýan gördüňiz.
Maglumaty aýdaňowam bildim-ä görýäňmi? Ýa sen şo maglumaty aýdaňowam? Eýýäm bildim-dä şoň urup, pytga edip, bir zady boýun aldyrjak bolup öldürilendigini. Öňünden bildim-dä çünki Žitnikow-da öldümi, znaçit diňe şo sebäp bilen ölüp bilýär-ä. Diňe pytga. O görgülini nädip kösendirler-ow. Haýran galaýmalow nähili döwürde ýaşaýasow biz ow adamlar. Watandaşlar, ädir yzyny aýdaýynda Nury aga. Ýadyňyza düşýän bolsa men Kemal Rejepow barada giden wideolar çekipdim. Kemal Rejepow plasmas kelle. Kemal Rejepowyň kakasy Barygady daýaň. Şoňam kakasynyň bergisi bar eken, iki ýüz elli müň dollar. Hanyş dagyda, bilýäňizmi Hanyş bardy, zat bardy. Olar Ýaýlym Berdiýew bilen guda garyndaş. Seret häzir, Nury aga. Sen trigere seret. Ýaýlym Berdiýew, Ýaýlym Berdiýew. Şu ýaňky ýogalan oglan bar-a, Süleýman. Şol Han Işdagynyň doganyň oglunyň, dogan oglany, dogany, doganynyň ogly şol. Ýany Ýaýlymberdi islenen dogan-garyndaş şular. Indi aýtjak bolýan zadym watandaşlar, şu waka bäş gün mundan öň boldy. we Içeri işler ministrliginiň narkogullugyna hiç hili çäre görenoklar watandaşlar. Näçe sanyk diýne adamlar ölmeli ki, şular ýalak ýitgi bermeli biz. Entäk bul başlangyç watandaşlar, häzir men size dowam etjek. Mundan soňky aýtjagyň wapşe şoga düşjeksiňiz. Prosta diňläňde duruberiň. Baş prokuraturanyň bir bir prokuror prokuroryň aýaly Arkadag şäheriniň OBHS-nda işleýän bir oglan bilen gezýär. Prokuroram aýalynyň nomerini raspiçatka edýär. Raspiçatka edýär welin, ýaňky OBHS-de işleýän oglan, Arkadag şäherindäki OBHS-de işleýän oglanyň Nomer çykýar. Prokuroram wezipeli prokuror baş prokuraturada. Ýaňky bu hesdaky oglany çagyrýarlar baş prokuraturanyň içine döwýärler muny ýeňjirýärler konkretno haramzadalar baş prokuraturanyň içinde how ýani Türkmenistanda iň uly silaoý wedomstwolaryň biri içine ýenjýärler urýarlar urýarlar urýarlar soňam ol oglan ýagdaýy erbet. Ýumurtgasy çişýär diýýär. Çişýär welin, syp bilenok diýýär. Hassahana gidýär watandaşlar. Newrologiýa gidýär, zada gidýär. Newrologiýa gidip, şol oglany prokuror jaň etýär hassahana. Prokuror jaň etýär hassahana diýýär ki, eger-de şoňa gowy zat ýazmasaňyz diýýär, senem şu hala ýatyran, şu hala düşüren diýýär. Eger-de normalny kagyz bermeseň diýýär. Soňam medekspertiza çagyr diýip olary-da gorkuzýar. Şeýdip, şol oglan öýünde garny şişip ýogalýar. Bu oglan kim bilýäňmi watandaşlar? Häzir wapşe şoga düşýär. Bu ýogalan oglan Öňki Ministrler Kabinetiniň başlygynyň orunbasary Hojaguly Muhammedowyň ýegeni. Hojaguly, saňa ýüzlenýän, eger-de habaryň ýok bolsa, bilip gal. Şol oglany hassahana jaň edip gorkuzyp, prokurory gorkuzýar. Seniň ýegeniňi şeýdip öldürýärler, Hojaguly. Üstünden bir aý geçdi, ol prokuror hem işläp ýör wezipesinde. Hiç gilik çäre-de görenoklar, Hojaguly. Näme öz garyndaşlaryňy gorap bileňokmy, Hojaguly, hä? Gördüňizem, watandaşlar, baş prokuraturyň içinde eden-etdilik. Adam öldürip goýarlar o baş prokuraturanyň içinde. İçeri işler ministrliginiň içinde. Silawoý wedenstwaň içinde adam öldürýärler watandaşlar. Ne hala düşdük o? Türkmenistanda adam gymmatlygy ýokmy? Näçe sanymyzy ýene peýda bermeli biz şu şu haramzadalaryň soňuna çykmak üçin? Aýdyber Nur aga. Talip şu ýanky oglan bar, ady familiýasy näme? O Pahir Pahir bolanyň. Çary Süleyman.
Çary Süleyman nämäň esasynda çagyrylypdyr diýdiň? Aýdanam bolsaň men diňläp bilmedim. O zatmy?
Jitnik bu nämäň esasynda çagyrylýar şu? Birinji birinji tutulan oglanmy? Şu ýanky öldürilen oglan.
Häzir bir muçik iýip aňry köçä çykaýyn-a bärde biraz ses bar.
Ýaňky öldürilen oglan bir sebäp bilen çagyrandyrlar-a Žitnikowy näme diýip çagyrypdyrlar.
Men aýdyp otyryn Nury aga ýaňky birinji öldürilen oglan bar-a. Hawa.
Žitnikowda öldürilen. Munuň dostuny Tramadolu tutýarlar. Aha. Muny tramadolda tutýarlar welin dostunyň ýüzüne basdyrjak bolýarlar. Ýani boýun aldyjak bolýarlar, düşündiňmi? Sen boýun al diýýärler. Ha, olam boýun alanok dostunyň ýüzüne duranok, ondan muny urup öldürýärler. Owa, bu boýun al, boýun al zat diýip, muny wara ýüzüne basýarlar. Bulam näme etýär? Alanok da boýun, bularam urýarlar, urýarlar-da, Ýaňky oglan ölüp galýar. E, Žitnikowyň işgärleri Gerkulesmi karaý olar, neme, Gerkulesmi karaý, oňa hiç kim halkdan, oglanlar üýşüp şolara çäre görüp bileňzok, maý, Žitnikowyň işgärleri bellär-ow, näme üçin çäre görüp bileňzok, oglanlar, Hydyrowa. ýagny, birazajyk namysyňyz bar-a, indi, goraýalyň-ow, mertebämiz-ow, özleriniň edýän zadyny bar-a, indi, bir damaryna, bir ýerine dürtmesek bolana-ow, şulaň bar-a, gaty Gerkules ýaly hereket edýäler-ow, bular-ow. Nädip beýdip ol näme o agladyň hudaýdan gördüň oturdyň boldumy unudalyň indiki adam indiki islä düşdi kim haýsyňyz ölýäňiz indi şoňa garaşalyňmy. Bahadur aka assalamu aleykum. Serediň watandaşlar kimler Salam gördüň. bolmuşyňyz. Tanaýaňmy şol oglany? Eee, Karoçi bir zat bar. Waleýkim esselam. Maral, I'm sorry, you are disturbing, I'm on the live stream, please. Please, please, please. Maral gowmy ýagdaýlar? Baş prokuratoryň içinde i Baş prokuratoryň içinde i içeri işler ministrligine raýatlar öldürýärler. Bira polisiýanyň işgärini öldürdiler. Biram bir raýaty urup öldürýärler. Eý, men awara titrem titrem boldum o ýanky oglany görüp. Watandaşlar näme ile zalymlar o bular o. Allah şaý gözüme ýaş geldi o ýaňky şu wideony görüp o serediň o. Ýüzündäki şikesleri serediň watandaşlar. Synýa görýäňizmi watandaşlar? Näme bular-ow, adam dälmi, haýwanmy bular-ow? Aý, bular polny gutarypdyr-ow, ara. Ne delimi beydip ol adamy huday saklasyn erbet boldumay görüp haramzadalar şondan başga zat oňaranok düzelelä diýenoklar he. Awa awa.
Ay. Ey mena bara bilem o diken diken ollo dikenekler bara. Biram Yanki OBHS-iň işgärini baş prokuraturaň içinde prokuror. Meni bara bul wideony inşallah häzir maglumata garaşyp otyryn. Ýaňky prokuroryň adyny, zadyny, hemme zadyny öwreneýin. Inşallah ýaman erbet wideo çekjek. Men wara aslynda biz Alişer bilen Abdullanyň hem meselesini ula galdyryp bileris şul esasda bilýäňizmi? Ýagny polisiýanyň içinde öldürilen adamlar diýip, Alişer bilen Abdullanyň hem şo zatlar garaşýar diýip, Alişer bilen Abdullanyň Türkmenistana barmamaklygy üçin aslynda şul uly rol oýnap biler bilýän bolsaň Nur aga.

Gaty gynandyryjy ýene ine iň soňky pida dana eşdenimiz bula bular intäk eşdilýäni watandaşlar eşdilmeýän nämeler bolup dur o günde gün aşa ol intäk bir el bir welaýatda bir bir etrapda bolýan zada bu. Hawa konkretno biz intäk bilýän zadyny bilmeýän zatda bilmeýän zatda mykýan. Ýaňky Hojagulynyň ýegeni Hojagulynyň ýegeni Hojaguly öz ýegeninden gorap bilen öz ýegeninden gorap bilen o.
Içeri işler ministri Hydyrow size atçot geçýärlermaý, sizem berip geçýäňizmi atçodyňyzy prezidente ýa gömýäňizmi, aý bir pişik ölledäýýäňizmi ony adamyny näme edýäňiz, hasap berýäňizmi öz işgärleriňiziň urmak esasynda öldürýärler zady eý näme polny wolýa berdilermikaraý bulara öldüriň uruň ýenjiň diýip näme wolýa berdimikaraý onda onda men men wara Serdar Berdimhomedowdan göresim gelýär wara çünki çärä görenok näçe öldürilen adamlara çäre görmeýşi ýaly muňada menä bilemok görer öýdemok wara. Ýagny ana ol Kakadaky öldürileniň hem çäresini görmediler a how. Onda watandaşlar dawaý özümiz öz çäremizi özümiz göreliň onda bular ýaly boljak bolsa. Kanun kazyýet ýok bolsa onda köçede gözläliň adalaty bar a. Çykyň o adamlar köçä. Aýaga galyň o adamlar. Hudaý bar çykyň şu wagt çykyň özem bar a dogan zaý ballay bolup Menä dogrymy aýtsam wyždanym barow eý internet internet bilen siziň öýüňize çenli baryp bilýäs diýip begenýädim welin dogrymy aýtsam bara hudaý barow wyždanym indi meňä çydanow şu zatlary eşitýän welin her gün birini öldüripdirler a meň öz doganymam bolup bilerdida jigimem bolup bilerdida näme etmeli onsoň o adamlar şuny ýaly ýagdaýda näme etmeli. Ne men Gollandiýada da mysal üçin näme etmeli öldüripdirler diýip habar geldi da yzymdan mysal üçin. Hudaý saklasyn. Nähili ýurtda ýaşaýasow biz o? Gan horow bular o watandaşlar o daway gowy adamlar diý ölüp diýin maka aýaga alalyň o gowy adamlar hä hä diýmän diýinýär o bulaň elinde ölüp bara onsoň adamam galmaýa aýaga almana bara. Görüňzokmy kommentariýalarda gowy bolaýypdyr ýiten bolsa Allajan saňada gezek gelsin diýip ýazýan erbet adamlaň sanyny görüňzokmaý adamlar. Göreşeliň darag gowular bolup bar bu gowular bilen erbetleň söweşo hakykatdanam bara. Görýäňmi baş prokuratura baş prokuraturadaky prokuror aýaly jelep bolany üçin bagyşlaň welin aýalyň çäre görmeli näme ol gezýän oglanyna çäre görýäň dogry dämi. Ýalňyş aýtýanmy ýa? Näme üçin ony öldürýäňiz? Näme üçin e, hassahana jaň edip, newrologiýa jaň edip, e, gorkuzyp olary e, newrologiýada hassahanany gorkup, sud medik spirtiza galp dokument çykardyp, hamala ol oglan hemme zat gowy eken diýip, ol oglan öýünde ýogaldy.

Salam watandaşlar sizem dogan oglanyňyzy watandaşlar sizem dogan oglanyňyzy haçan alyp gelip bara gynap şeýdip kötep öldürerler dip garaşyp oturyberiň Allah gorasyn näme aýdýanam bolsam hemmesi ýüz prosent dogry bolup çykyp otyr Ine Allah tagala size göz görkezip otyr meniň aýtýan zatlarym subutnama subutnama gerekmi meniň aýdýan zadyma ine şäheriň içinde bolup geçen wakalara serediň Ine size subutnama watandaşlar başga näme etjek siz

Garyndaş şul. Ýaýlym Berdiýewe degýär şular bara. Içegesinem kesipdirler o haramlar bara. Içegesini näme üçin kesýäňiz? Bigaýratlar. Organlaryny alyp galjak bolýaňyzmy? Hassahanadaky studentlere zatlary görkezmäne. Biliň zokmy islam dininde bir adamyň organyny kesip aýyrmak ol islam dininde bolan okşa şerigat boýunça gadagan şol. Hä? Musulman musulman diýip gygyryp ýörsüňiz. Nirde siziň musulmanlygyňyz? Kesmek bolana o watandaşlar on baryny zadyny alyp galýarlar adamlar. Şu Amerikada bar men prawam bar. Prawamda ýörite zat ýazylan. Men donor bolup bilýänmi ýa donor bolup bilemokmy menden soraýarlar. Mydama barýan bolýan prawa alan wagtym. Donor boljak menem ýok boljak gelýän. Donor bolasyň gelýän bolsa Arkaýyn bolup bilersiň, ýöne problema däl. Hojaguly Muhammedow näme o? Ýegeniň ganyny goýup bilersiň. Çäre görüp bileňokmy, Hojaguly? Şammy? Seň garyndaşyň eken-ä o. Görüň-dä o prokuroryň çäresini-ow, näme ýurt eden-etdilik boldy-a o.

Häzir şol Hojagulynyň ýegeniniň adyny aýtjak, Bäşimow Rahman. Ölen. Bir müň dokuz ýüz segsen sekizinji ýylda doglan, Arkadag şäheriniň OBHS-inde işleýärdi, watandaşlar. Ine, size-de Türkmenistandan täzelik. Bilip galyň, görüň, eşdiň! Türkmenistanda polisiýa işgärleri sag adamy alyp gidýärler, ölüsini gaýtarýarlar. Salam aleykum.
Galip biz hem indi şeýdip ýurda barsak birden halkam aýaga galmasa, ony biz hem şeýdip öldürjeklerim kaşlary. 100% öldürýärler Nur aga. Bular başdan Bular ýala edip öldürip goýarlar ha. Farhady näme etdiler, öldürmedilermi? Öldürdiler. Boldy-da o, görüp otyrsa kanunyň ýokdugyny, güýç ýeteniňki, Serdar Berdimuhamedow san, kakasam bigaýrat adam, Serdar Berdimuhamedowam san, Hydyrowam bispantow adam, içeri işler ministri, häzir olam dokuz, on, on bäş ýyl belki oturar bar-a. Onuňam işgärleri edenini edip, islänini öldürerler watandaşlar. Haramzada, Allah belaňyzy bersin siziň. Allahdan gorkmaýan kafirler. Allahsyz kitapsyz kafirler. Menä şo maşgala gynanýan, gynanjym bildirýän. Häzir bir müşk.
Nä gep tapamgoý adamlar. Aýaga galyňow wara, şu wagt galyňow, gije bir diýmäň, üç diýmäň, galyňow eşitdiňiz dämi? Galyň ana şular ýaly zatlar üçin galyň. Size ýa-da nobata gelerine garaşyň. Ina iki sany ýoluňyz bar. Ýa nobata siziň nobatyňyz ýetýänçä garaşyň. Podwala çagyrylyp urlup öldürilýänçäňiz nobatyňyza garaşyň. Ýa-da agzybirlik bilen bara şu doganyň sükeninden bara baryny özlerini bara şu reşotka dykalyň ow. Bular bara adam öldürýän jenaýatkärler ow adamlar. Bular biz diswitelno köçede beýdip gezip ýörmeli däl ow bul adamlar. Ýurduň hemme ýerinden gelip dur. Näçinji waka eýýäm bi? Daşoguzdaky Süleýman Tursunbaýew, Baýramalydaky Güljemal gyzymyz, Kakadaky, ynha Aşgabatda, Hökümet edarasynda bolýan zatlar bu. Hökümet edarasynda, demokratik, normalnyý döwletleriň hiçsinde bolana goşunýan zatlar, adamlar. Bolanok. Talyp şu Allaguly aganam bir çagyrsaň bir gelip bir kaz aýtsada şu zatlar barada bir pikirini aýtsa. Eşitýän bolsa, diňleýän bolsa. Alyşer bilen Abdylla Eee, ine Mämmet, wa şu taýda oturan Mämmet düýn gelip aýtdy, Ankara, eee, Ankarap emniýet müdirliginde saklanýar diýip. Men Ankara emniýet müdirligindem däm biljek däl, ýöne Türkmenistanda däldigini aýdyp biljek, biziň alan maglumatymyza görä. Ýöne Ankara Emniyet Müdirligine diýip Mollum lakamy bilen biziň efirlerimize gelýän hökümediň ýarany hökümetden alandyr da informasiýany bize ýetirip berdi. Düýn şert goýdum, ol maňa ötünç sorasaň şolaň nirdedigini aýtjak diýdi, menem kiçi dilden bärde ötüş sorap Şu maglumaty aldym watandaşlar. Bolýa.
Ýene bir zat aýtjak. Hatda ýaňky ýogalan oglan häzir aýtjak. Saglygy goraýyş ministriniňem garyndaşy eken. Myrat Akmyradowiç. Newrologiýa merkezindäki wraçlar Newrologiýa merkezindäki wraçlar görýäňizmi, baş prokuraturadan gorkup, baş prokuraturam prokurorundan gorkup bir jenaýaty gizläp goýberýärler. Watandaşlar, şonuň üçin Türkmenistanda erde nähak ýerde öldürse öldürseňiz hem jenaýat işini arkaýyn ýapyp bilýärler. Näse sudam etdim. Wa aleýkum esselam. Ýene bir gezek görkezeýin watandaşlar. Gözüňiz bilen görüň. Ee, vatandaşlar, seredin vatandaşlar, ne? İçeri işler ministrliğinin içinde öldürülen e, Süleyman. Inşallah men takoý wideo çekjek häzir doly maglumat gelsin bir iki günüň içinde. Hökümet çäre görer ýaly eder şu haramzadalar bara. Siz gizleýäňiz dämi? Biz inşallah gizläp goýmarys. Bu zatlary açyga çykararys watandaşlar. Serediň o biz ertir bara şu zatlar siziň başyňyza gelmesin, siziň ýakynlaryňyz ejir çekmesin diýip biz şu gün bara Şu haramzadlara garşy göreşýäs. Şoň üçin diýýän, dawaýçy birleşeliň. Şu gün biz birlikde bir güýçleneliň watandaşlar. Güýçli bolmasak wara, ertir bizi ezip geçýärler. Şu gün güýç biziň taramyzda bolmaly. Biz köpçülik bolup bir zat etmesek wara, ynanyň maňa watandaşlar, Känje ýitgi bereris. Prosta men uje sözüm ýok aýtmana.
Ýurt dyndylaý talyp bara halk bolup aýaga galmasak ýurt dyndylaý adamlar men mundan soň gürläp oturarlyk zat galmadylaý söz dawno gutardow söz dawno gutardow herekete geçmeliw adamlar prosta bizem şoň üstünde kelle döwýäs sizem kelle döwüň Kömekleşäýiň daga gowular bolup bara gowular bolup erbetleri ýeňeliň a anna boldy anna erbetler otuz ýyl bäri höküm sürüp otyra ýurdumyzda gowy adamlaram geläýsin a indi hökümediň başyna dynalyň da şu erbetlerden adamlar mundan beter näçe adam ölmeli käraý bu adamlar düşünýänçe
Aý bara menä bilemok. Bilemok agam näme etmeli bular düşüner ýalak. Näçe pida bermeli ýa Allahu alem ýa.
Hani baýdaga video çekdiňiz, çekiň indi muňa da ey. Watançy, watançy, baýdakçylar! Hany döwlet adam üçindi, hany Watan halky bilen Watandy, o sözleriň aşagy boşmy ýa? Hä? Owadan pokazuha gürrüňlermi olar? Boluň wideo çekiň-ä ho! Watanyňyzy söýýädiňiz-ä siz ho! Biz dönükdik-ä ho!
Hakyky haramzada.
Anha ölüsi. Suratmy surat, wideomy wideo, Subutnamasy görnüp dur hemmäňize. Ýa siziňem garyndaşlaryňyz ölsärä gelersiňiz biziň ýanymyza aktiwist bolup, oňa çenlem bara Gurbangulyňkyny göterip geljekmisiňiz? Onda her maşgaladan bir adam ölmeli bolýada şeýdip. Doly biziň ýanymyza geçýänçäňiz. Hökman başyňyza Gelmelidäldir-ow şu zatlar-ow. Başyňyza gelmäkä-de düşünip bolýandyr-a şu. Şu zat bolup duran bolsa, siziň başyňyza-da geljegi. Žitnikowa çagyrylyp, sorag esasynda urlup öldürilýän bolsa, siziň siziň nämäňiz üýtgeşik-ow şu ölen, ýatan bendeden? Haýsyňyz üýtgeşik? Hä? Ýaşajyk oglan-ow ömrüniň baharynda ömrüni kül etdiler anha.
Oho. Men öňem aýtdym agam, şu Jitnikowdan her sany adam äkidip öldürýärler, urýarlar diýip. Eý, men hemme wideolaryň dogry bolup çykyp otyr ha o. Eý, Hursan, sen a göze düşdüň eý, bara Konçita. Sen bloga deýin-de men wapşe. Patkidiş bara. Sen haramzada bara, sen tükünde borno durmuşda da göräýsen bara. YouTube-da paýlaşsak bara, täzeden görersiňiz. Ýöne wideo çekerin inşallah bu mesele barada. Bir iki gün uzagy üstse wagtymy alar ýöne bu temana goýmarys. Bunu bara inşallah dünýä jemgyýetine ýetirmeli watandaşlar. Size haýyş edýän men aktiwistler kim bar bolsa dawaýte şu meseläni dünýä jemgyýetine tanadaly bildireli görsünler bilsinler Türkmenistanda adam öldürilýändigini aktiwistleriň hem Türkmenistana gitse şolaryň hem soňy şul ýogalan Süleýman ýalak we beýleki polisiýaň işgäri ýalak Eý baş prokuraturaň içinde presi durýaro gözüň ötür baş prokuratura baş prokuratura nury gözüň ötür agam Eý ne hel boldy ola hel boldy
Eý men sen aýdaýyn mi Talip esasy şulary şulary ýok etmeli baş prokuratura Žitnikowyň işgärleri Köpetdag etrap polisiýa, Köpetdag etrap prokuratura, eý, nirde haram ginulog adamlar üýşäýipdir o taýlary o? Nirde çort, trýapka, musur, zaýa, zanny ýaman, jenaýatkär adamlar otyr o şo taýlarda? Eý, halka degmeseler, halkam, eý, halkyň içinde-de şular ýaly bir-birini öldürip ýörlen jenaýat ýog-ow şu. Bir ýylyň dowamynda polisiýa köp adam öldürdimi ýa-da adamlar bir-birini köp adam öldürdimi diýip sorag berseň, polisiýa köp adam öldürdi-ow naborot. O adamlaryň janyny goramaly edara adamlaryň janyny alýar-ow bular gaýtam. Adamlaryň arasynda-da bu şunça jenaýat bolanok-how. Şular ýaly jenaýat bolanok. Iň köp şulaň özi içinde bolýa. Şular edýä. Bize gerek gelsede aý halky gysmaly, aç saklamaly. Bolmasa bular mest bolýa. Indi kim mest boldy şu taýda, kim mest bolýa şu taýda. Bizara bara bir bilen Uruşmana-da çekinýäs, Türkmenistanda derrew on bäş sud, go, ýene bar diýip, adamlar bir-birlerini, Siz nädip urýaňyz-ow onda? Siz nädip urýaňyz? Size nä wolýa berildimi-ow urmana? Hä? Urmasaň öljekmi şul oglan? Twar, sukalar! Gurbanguly Berdimuhamedow, Serdar Berdimuhamedow, şu halkyň ahy-nalasy, gargyşy inşallah siz tutar-ow ara bu beýdişiňiz bilen. Siz tutar. Hasabam berersiňiz. öz işgärleriňizi kontrol edip bileňzogow siz ýenede özüňize lider gahryman diýdirip ýörsüňizow halkyň öňünde utançsyzlar bir toparlar aý bularda utanjam ýoga men ýene bulara ýüzlenýänna bara bihaýa eşegiň hamy ýalak bolup duran ýüzleri bara olaň.
Salowmaleýkim. Gowmyň? Waleýkim esselam.
Gowmy ýagdaýlaň? Talyp habaryň barmy seňem altynjy günmi? Ýa aýyň altysynamy şu Alşer bilen Abdylla Türkmenistana getirýärler diýip eşitdim.
Ýok habarym ýok. Altynjy Inşallah gün.
elimizden geleni ederis.
Ne şu altynjy gün diýdiler öz.
Ey sen haramzada, sen nastoýaşi haramzada, wara baryp ýöresene şu daýdan ey. Wapşe gelmesene meň efirime. Mogu dene sen haram ara. Büyük Hasan näme dämiş ol Şu mol. vatandaşlar görýäňizmi arkadagçylar diýýär, eden işini Eý, boýun bular- almasa näme etmeli diýýär. Haramzadalar ne Amerikada diýýär diýýärler zasta- zastawit edip urup öldürenoklar o adamy boýun aldyrmak üçin. Haramzadalar. Gutaranlar görýäňizmi watandaşlar bular näli haramzada. Bir adam öldi, nädip boýun aldyrmaly? Faktlar bilen boýun almaly, dokazatestwowa. Bigaýrat haramzadalar. Görüň watandaşlar, bular jenaýatyň işini üstün ýapmak üçin hemme zat edýärler.
Näçe kaundy bar şu molym diýilýäniň? Haramzada ola. Özleri 5-6 sany çykyp gow ýöne Ir akkaundyndan girip bir zat ýazyp otyr ogullay. Alla ulagam goşulaýda bir bir sizem bir diňläýerle görüp otyrsyň efir on işliräm bolsaň. Allaguly bamy? Ba ba ýerleme.
Allaguly.
Eý Allahym ýa Rabbim. Menä bilemok watandaşlar. Ýa aýa galýas ýa-da

Aýalyňa bek bol molla haram prokuror. Görýänsiňem şuny efiri haramzada. Inşallah görersiň hany men bu wideony çeken näçe wagt sen wezipäňde oturarsyň haramzada.
Öo bular bara owgana özbege tok bilen üpjün etýäs diýýäler öz ýurdunda öo altmyş gradus gyzgynda togun öçürip taşlaýalar öo şugun şugun meselem. Sagat on birden öýlän alta çenli tok bolmady, Mardalaý.
Gözündäki synýaklara serediň, watandaşlar! Pytgul edilipdir, görýäňizmi? Togam urupdyrlar, hemme zat edipdirler, ýüzündäki synýaklary görýäňizmi?
Asuda asmanly ýurdumyzda. A, tikinlerem dur-a, döşüni ýyrtypdyrlar-a. Serediň, asuda asmany gördüňizmi? Gördüňizmi asuda asmany? Gördüňizmi? Watan habarlaryny eşitmäňiz muny ýaly habarlary. Watan habarlaryny hemme zat gül gülüstanly gowy. Hemme kişi hemme kişi şadyýan. Eşitmäňiz asuda asmanda. Hawa. Ýöne sorag jogaba çekilibem ölüp bilýäňiz. Ýaman asudaý tüweleme. Asudalygyňyza göz degmesin-aý siziň. Tüf tüf tüf 40 kişiň gäkiligi. Asuda asmanyňyz gursyn.
Dogry aýtýaň Nury aga bular diňe it bar a bul brogerler zatlar it ýalak Eee, MWD çagyrsa wideo çek diýse, diňe wideo çekip bilýärler. Ýöne şular ýaly jenaýat bolanda dilini bir ýerik sokýarlar. Watandaşlar, hakyky watan dönükleri şolardyr bara. Hakykatyň üstüni örtýänler. Şolar watan dönükleri. Hany gelenakmy bu erkek bolsalar, o nemeler gelenakmy? Prezid ýurdumyz gül ýaly, aý prezidentimiz gül ýaly diýýänler, manýaklar gelenokmy? Özleri manýak ýa bulaň. Haram owalar-ow.
Hudaý saklasyn eý estafralla şeýdibem bir adam öldürerlermi men öňüni arada aýtdym-a bir kimiň efirine Nur agadamy sendemi bilemok o bir problema bolanda bir oglany Žitnikowa çagyranlarynda baý ýalbarýa gaýrat et bagyşla diýip bara-ya Nur aga siz aýtdymmy şony Žitnikow şeýle diýip gaty haram-ow bular.
Men wideo çekdim hem Maral näçe sany adam öldürdiler MWD-niň içinde. Hmm. Jemagat hojalyk ministriniň woditeli Mir Dörtli Arslany urup öldürdiler. Altynjy odel gije güniz gapynyň öňüne garawullady şol oglan jaýlaýançalar hiç kim gelip zat etmesin ört bas etjek bolup üstüni örtjek bolup jenaýatyň. Ondan daşary narkoodela çagyryp näçe sany bolýa?

Watandaşlar aýaga alalyňow aýaga alalyň şu wideony bara görýän adamlaň bar bolsa birazjyk ynsabyňyz otursyn birazjyk merhemetiňiz bolsun şul oglan ýogalla dört sanaň çagasyny ýetim goýdy şo çagalaryna kim seretmeli hä bir haramzada narkotdeliň işgärleri adam öldürip börow Adalat gelmese ýurdumyza bara entäk kösençlik öňdedir watandaşlar. Men size aýdaýyn. Haramzada, jelep prokuroryň, prokuror aýalyňy ýygnamaly ekeniňiz, jelep aýalyňy. Ol bigünä oglany getirip urup öldürmeli äle ekeniňiz. Haýsy prokurora?
General prokuraturada, owa baş prokuraturadaky bir prokuror. Wezipeli. Yok, baş prokuror däl. Şu baş prokuraturada bir wezipeli bir prokuror. Oňam adyny inşallah bir iki günden öwrenerin. Hemme zat öwrenerin. Yok, şu baş prokuroryň özüm tanaýardym la şondan, şom kädip geň gördüm, bara täze bellenen. Yok, baş prokuror däl la, baş prokuraturada wezipeli. O gorkuzýar diýär, görýäňmi watandaşlar? Bolnitsalary jaň edip, gorkuzyp, zat edip. Eee Nädip wlýad edýärler hassahanalar? Görýäňiz hem watandaşlar. Ekspertiza wlýad edýärler o. Ne? Ee, Güljemal jigimiz hem şeýdip ekspertizasyny örtbas etdiler üstüni, ýapdylar. Güljemal jigimiz hem şeýdip ekspertizasyny çalyşdylar. Edil şu wagt Süleýmanyň öldürişi ýaly Güljemal jigimiz hem şeýdip peýda berdik.

Diýýärler-ä bize bir zat diýýäsogyn, haýsy ýurtda işsizlik ýok, haýsy ýurtda işlemäne gidenoklar? Haýsy ýurtda Žitnikowy ýa-da polisiýa edarasyny urup öldürýärler? Indi muňa-da jogap beriň hany? Haýsy ýurtda edýärler muny? Türkmenistandan başga hiç ýurtda-da edenoklar-ow munýa zad-ow. Eşidilenden soň bar-a, Men size söz berýän şu şular ýaly zat bolmasa-da şu taýda halk aýaga galmasa zat bilmedim-ow. Şu ýurtda bolsun şon ýaly zat. Bulam habarlara sosial media çyksyn. Ýommaýo, şäheriň o içinde ot ýakýalar, ot şäheriň içinde. Ine, Ýa-da onça-munça borla gunça diýip oturyberjekmisiňiz, adamlar? Onça-munça diýip. Eşek gunça diýipmi?
Talyp, ýadyňa düşýärmi, ol nemede, Wekilbazarda bir saňa bir adam, bir ýaşuly meň mellek ýerimi aldy. Ho, ine şul Şeý diýýä, ol biznesmen, Wara, bir million bermelem bolsa, men seni basdyryn diýip, häkimligiň içinde gürleýär diýip saňa maglumat ugradan ýadyňdan çykdymy, talyp? Ýadyňdanmy şol? Ýa-ýa, ýadymda, şo meselesi bitdi şol oglanyň. Tere indi diň, şondan diýýän, diňläň-ä, oý, watandaşlar, diňläň! Eý biz bara problemalary elli iki aýdanymyzdada bara bularyň gylam gymyldanagow watandaşlar galmaly biz halk eziz halkym aýaga galmaz biz diňe hiç zady alada etmän biz aýaga galmaly bize hiç zadymyz gutardy biziň indi alar ýaly ýa gidirir ýaly zadymyz ýoga indi biziňow. boljagymyz bolda indi biziň ýerimizi aldylar jaýymyzy aldylar adamlarymyzy aldylar janymyzy aldylara biziň ow Alla berdä o jany ow bular bermedä ow näme etmelem bolsak galaýmasak bize hiç hilek çykalgamyz ýok indi biziň hiç ýere çykmak warýandymyz ýok eý wara şu siz aýdaýyň
Men aýtjak bolýan zadym, e, şu wideony görýän kimiň ýagdaýy bar bolsa, maddy taýdan bize kömek ediň, biz şu ýyl aýak aljakdyrys. Ine, size ýüz prosent söz berýän, inşallah ölmän galsak, şu ýyl inşallah Türkmenistany halk aýak alýar. Näle galýar özüňiz görersiňiz inşallah. Görersiňiz, şu zatlar ýöne-möne bolup geçenok watandaşlar. Şu zatlaryň soňy bar. We biz şu zatlaryň soňuny getirmek üçin öz elimizden gelen hemme zady edip otyrys we etjekdiris inşallah.
Oglanlar diňläň şullara nemede şu wagt 372 adam otyrda şuň edil men opsioner diýämi näme diýerler olara bir zatlar diýerler aga men Žurnalist diýýärmi ýa men aktiwist diýýärmi şolar şolar bara şu taýdan aşakdan hiç zat ýazmanam hiç zat gürlemänem ýokaryk çykman diňläp oturan şolar eý men şo gawnolara diýýän indi şu boşluk bilen bara men öňki gezegem aýtdym öňki gezegem aýtdym talyp öňki gezegem aýtdym şolara dawaý çekiňow sizem halky aýaga galdyryň diýsem şolar wideo çekip başlapdyr Men ara edil meni nemesine efirine almadylar ýöne men şu taýda bir aýdasym gelýär şolaryň diňleýändigini bilem soň aýdasym gelýär şolar diňe sizi yzarlaýar diriliş haramzada näme nury bilen talyp galmalymy aýaga Ýok o haramzada näme senem işiň bar diňleýäňa şuny. Diriliş bilen näme işiň bar biziň temamyz başga o dirilişiň özem tak tak alyp baryp otyr o näme gerekki şu zatlar sögmek zaý etmek wapşe başga tema barada gidip otyr näme üçin sögýäň o gelip bärde ile sögmesene o neýle adamlaraý bara. Eý bes ediňow şu goýuňow şu zatlary bara. Neýle adamlareý bara şu tak gelýäňiz oňa muňa sögýäňiz näme üçin sögýäňiz hemmämiziň maksady bir hereket edýäs dawaýçy hemmämiz etmeli şu zady. Görkezemok oňa. Hemmämiz galmalymy biziň aýaga? Ýa hemmämiz galmalymy biziň hemmämiz? Öz elinden geleni edip otyrow her kim öz elinden geleni edip otyr dirilişem edýär beýlekilerem hemmesem edip otyr. Yani biz biz bilen etseler biz siz etseler tapawudy yok. Sam bilen etsinler şular. Men hiç kimi çagyramok. Eger de isteseler edibersinler yani. Hemmämiň maksady bir dämi? Boldy da. Hemmämiň Garip. maksadymyz bir bir ayaga galmaly biz. Garip boka daş atma, porsa morsun diýýärler. Goý boş ber.
Eý janym ýandylaý ýöne bara bagyşlaň welin. Diňläň bir zat aýtjak dary oglanlar menä bara dogrymy aýtsam da şu erbet gynançly habarlary ýurtdan alyp alyp bara ýüregimä bir gyýym gyýym bolýn bara şu zatlary öwrenşdirip barýar o adamlary eý ýene ertirki gün Çaý başynda süýji kök iýip otyrkaň, Aý, pylanyny-a dograpdyrlar, pylanyny-am öldüripdirler, pylanyny-am asypdyrlar, hä, hüm. Beh, ony nädip asdylarkaraý? Aýagyndan asdylarmyka ýa boýnundan asdylarmyka diýip, şeýle bir uýgunlaşýaňyz-da-raý bu bolýan zatlara welin, uýgunlaşmaň-ow, adamlar-ow! Uýgunlaşmaň. Bu normalny zat däl-ow bu eşit eşidilýän zatlar. Normalny zat däl. Bilesiňiz gelýän bolsa Alladan diläýiň özüňizelaý şu zadyň başyňyza gelmegini. Onda oň düşünersiňiz. Oturyp bara şu zatlara ýalňyş teswir berip, ýalmyş ýalňyş kommentariýa berip ýaňky mollum ýaly, ýene ýaly haramzadalar. Men-ä dogrymy aýtsam bara Talyp şu kyssasa kyssas diýilýär-dä. Bize erbet doga dileg edýänlere, biziň garşymyzda durýanyň men-ä başlaryna dileýän-ow şunýag zatlaryň başyna gelmegini. Lişni şolar şonda düşünýär-ow. Belki şonda düşünýärler. Nur aga gelsin-ä olaram-ow. Halkymyz-a şolaram gelsin-ä biziň-ow hemmämiz gelsinler-ä. Şeýdip ine şular ýaly adamlar ölmelimi, näme etmeli-ow biz. Gelsinler-ä olaram hemmämiz bile galalyň-ow aýaga-ow. Beýdipler. Her kimiň derdini çekip oturmaly däldir sen indi beýdip. O haçana çenli derdini çekeliň o beýdip. Meni gözlejek, ony tapjak. Men seni öldürýän, meni tapýan, ony tapýan. O biz bulary tapalyň, a o biz bulary.
Men şu wideony efiri YouTube'da paýlaşjak, şo taýdan arkaýyn görüp bilersiňiz watandaşlar. Ýaňky oglan kimdigini barada aýtdym, Ýaýlym Berdiýew-de degýär muň garyndaşlygy. Eee şol ýaňy Kemal Rejepow haramzada bar plastmas kelle. Şoň kakasy 250 müň dollar bergisi bardy ölmäkä. Şoň kakasynyň algydarlary bar. Hany iş Döwran dagy. Şoň dogan oglunyň doganyň ogly şol ýaňky oglan Süleýman. Toýdan alyp gidýärler muny. Men entäk bara köp zat görkezjek inşallah. Men häzir garaşyp otyryn, momende garaşýan.
Inşallah. Işgärim Bultaýew ölen. Yo, ölen o. Yok olan oğlan mı?
Hawa, näme? Yo, bunu var ya, bunun dostunu tramadol alýarlar. I Aha. bunun dostu aydan bolla, aydan bolmaly, ayna bulum hediye zat diye. Bunun alýarlar, MVD-niň içinde getirýärler, urýarlar, toga tutýarlar, konkretny pytk edýärler. Bu oglanam ölüp galýar.
Haramzadalar. Bulaň niýeti trmadol atýa ýa plan satýa diýip dälde bulary şeýdip gorkuzyp alma niýeti pul la olaň la. Türmelerde siz şu wagt men size narkodiýel aýdyp otyryn watandaşlar. Siz türmäň içini bilýäňizmi ýagdaýyny türmelerde näme bolup ýör o. Türmedäkileri nädip döwýäler habaryňyz barmy nädip pitik edýäler. Eý Allah gorasyn o men eşidýän her şul Türmede oturyp gelen oglanlar aýdyp berýär-ow, wah, jan jigim diýen ana aýdýar. Şeýle bir döwýärler-ow diýýär, bara. Duşmanyma-da diläm-ow şony diýýär, bara. Bul haramlaryň edýän zatlaryny, bara, diňe bir Alla bilýär-ow. Şoň üçin men size aýtýan-ow. Dawaýçy aýaga alalyň, watandaşlar, şu haramzadalary aýralyň. Ýogsam, bara, her birimiziň soňuna çykyşoklar bular.
Talyp, bu tramadol, ol-bul getirýänlere näme üçin çäre görenoklar-aý bular? Men şoňa haýranyň-aý, şony Sen men ýöne bir Çäre watandaş görer ýaly getirmeli hökümet durma. oňa. Bularyň özi edýär-ä Nur aga. Nur aga, Ýone bularyň öz- özi edýär-ä çäre görer ýaly hökümet ýok.
Bular näme edýär Ýok. Nur aga, özi getirýä, saňa satýa, yzyňdanam adam goýýada seni aýyrýalar. Ýone ony beýdip atýanlary, ulanýanlary basyp urup ýenjip ýörmäň näme özüň getirip satyp otyrsyň aga o zaýaň zaýa so. Özüň getirip satyp otyrsyňa o zäherläp otyrsyňa o o ne halky e bilemoý bular bara haýsy ýurduň çöp düýbüleri siz daşary ýurda hyzmat edýäňiz medi halky gyrmak üçin getirildiňiz mo siz men düşünemok ýani gurnaýan özüňiz soňundan hem şoň esasynda basýan hem özüňiz öldürýän hem özüňiz parasyny alýan hem özüňiz hemme zadyň Režissýoram özüňiz, aktýoram özüňiz, prodýuseram özüňiz, hemme zat özüňiz-a-haw, hökümet. Sizden gelip otyr-a bu zatlar-a, siziň siziň ýalňyşlygyňyz-a şol-a, ýurda girýän bolsa.
Agam goýny suw satyp goýna suw satýalar-da bular. Goýna suw satýalar-da suwam satýalar goýna. Edil şunýaly-da onsoň suw gözläp başga ýerik giden goýnam basýalar alyp.

Büzmügiňizi bara gysyňda oturyň bara başyňyza gelende garaşyňda. Meňki ana elli gepden belli gep şol.
Hawa. Barymyzam aýaga galmaly, barymyzam diňe aýaga galmagyň pikirini etmeli, şonuň nemesini gözlemeli, nähili galmaly, nädip barmaly ýurda, Nähili habarlaşmalydam, o biletlemeli, belli etmelide, ine şunça adam diýip bir belli edip, şunça adamyň durjakdygyna göz ýetirmeli. O talybyň ýa Nur agaň tutulyp giderini men absolýutny islämok. Hiç ýyl olaryň ölmeginem islämok şu taýda. Ýöne gara şu aşakdan diňläp oturan hökümet edaralary. O hökümediň şaýkalary diňläň siz. Eý siz bara garşylyk göterseňiz bara görkezseňiz. Raýat urşuna getirýäňiz onsoň hudaý saklasyn diňe gan döküşlik bolar. Raýat urşuna getirmejek bolsaň garşylyk görkezmäň hökümediň şaýkalary size diýýän men. Siziň edil şotaýda edip oturan biznesleňiz Edip oturan hereketleriňiz ow demokratiýa bolandan soňam siziň şo hereketiňiz hiç hili pesedem düşenok beýgede galanok edil şo gidişine gidýä siz arkaýyn öz spokoýny öz ýaşaýşyňyzy ýaşap bilýäňiz hiç elek o taýda gözläp oturasy ýa garşy çykarýaly siziň hiç hili aladaňyz ýok şu taýda Gurbanguly ýa Serdar bolmasady ýurt dolanýa şo taýda. Parlamente geçsegem ýurt dolanýa şo taýda. Şo biz öz ýurdumyzy, öz ýurdumyzy bir parlament demokratiýa döwletine geçirsegem biziň baýlyklarymyz hemmämize bokurdagymyzdan ýetýä şony iýibem bilmeýäs şony sowubem bilmeýäs biz nirä Gitsegem biz aýlanmana, syýahata zada gitsegem hiç hilik biziň nemämiz azalanok biziň aýlygymyz azalanok biziň. Bize gelýän gazanç azalanok biziň baýlygymyz ýetik. Garyp bir munçik Allagula ses bereli. Hoş geldiň Allaguly.
Salowmaleýkim dost gowmy ýagdaýlaryň. Waleýkimessalam gowmy ýagşymy. Hoş bulduk hemmäňizi. Gowy gowy hoş. Ýo ýo aýdyberiň aýdyberiň. Neme men prosta. Hoş geldiň Neme men prosta.
Häzir arasyna goşulşar meniň ho ho. Hoş bulduk. Açyk bolýan zadymyz Allah goly. Şu gün elime maglumat geçdi. 88-nji ýylyň bir oglany Aşgabatda dosty oňa garşy pokazaniýe berýän eken. Tramadol bilen tutulýar dosty. Onam alýarlar. İçeri işler ministrliginiň narkodeline gidip Şo taýda-da bul oglany pytky edip, toga tutup, urup, lal edip, ol oglanam ýigrimi dördünji iýulda alyp gidýärler, ýigrimi bäşinde-de irden morgdan jesedi çykýar. Ikinji bolan wakada Baş prokuraturanyň bir wezipeli prokurory aýaly oýnaşýan eken biri bilen, olam oýnaşýan oglany Arkadag şäheriniň UBHS-inde işläp ýören bir oglan. Ol oglanam UBHS-iň işgäri. Baş prokuraturanyň içine getirýär welin, raspečatka edipdir-de aýalynyň telefonyndan şol oglanyň nomeri çykýar. Getirýärler welin, baş prokuraturaň içinde ýaňky OBHS-de işläp ýören oglany urýarlar, ýenjýärler. Bul oglanyňam ezenegi bolýamy? Pah, pah ezenek bolýar dämi? Njet. Pah bolýar, pah, Eňek, pah bolýar, eňek, pah. Eňek, eňek, oba, eňek.
eňegi çişýän eken. Bul oglanam hassahana barýar, nji Halkara newrologiýa merkezine barýar. Ondan soň hemme zat gül ýaly diýdirýär, jaň etdirip gorkuzýar newrologiýa merkezine. Soňam e, hiç hili problema ýok diýip, bul oglanam ýogalyp galýar. Syýyp bilmän ölýär. Ondan soňam şu ba- prokuror näme etýär? Jaň etýär sudemgedekspertizada Muňa normalny sudny ekspertiza hat beriň diýýär, ýogsam sizem şo hala düşürer diýýär. Baş prokuraturanyň wezipeli prokurory şeýdip wliýat edip bilýär. Görýäňmi, sud medekspertiza hassahana. Hatda ol oglan ýogalan oglan Myrat Akmyrat bar, gorkak. Siýek bar-a ministr zdrawahraneniýa. Şonuňam garyndaşy eken. Hojaguly Muhammedowam şu zatdan habary ýok eken. Şu prokuroryň şeýdip jaň edip gorkuzandan habary ýok eken Hojaguly. Görýäňmi Hojaguly? Seniňem bilmeýän zatdygyňy men saňa aýdýan Hojaguly. Bil şu zatlary we ýegeniňi öldürenlerini ganyny ýerde goýma Hojaguly. Şu haramzadalary kanun esasynda çäre görüň.
Edara degişli bolýar, haýsy ministrlige näme bolýar? Prokuratura ýagny
Wişi silowoý organ. Ýagny general prokuratura. organ. Nadzor, nadzor, wişi nadzor bolýar.
Ýowo, indi indi beýleki ajitnik wa düşnükli içeri işlerine degişli we Kadyrow çäre görülýär kan göreli wak nämäni netijäni. Kadyrow aga hani göreli serdaryňyz Gahrymanyňyz adalatlymyka? Hany berk käýinç berýämika Žitnikowda öz polisiýa edarasynda bolan jenaýaty boýun alyp ötünç soraýamyka halkdan? Ola birinji, ikinjem prkraturaň edarasynda özem gen prkraturada bolýan zat. Hany gör ol wakaly o taýynyňam içini paltalap arassalaýamyka Serdar Berdimuhammedowyňyz? Döýdýämka bolýa ýalňyşlykka öwrülipdir indi düşnükli owo indi göreli wakaly nähili çözgüt çykarýaka telewirde size ýetirýämka şu zatlary ýada halkyň maglumat almak azatlygyny elinden alyp owo hiç zat etmedik ýaly hiç zat bolmadyk ýaly bul adamlar ölmedik ýalak bolup hereket edýämka göreliň ina göreliň wagt görkezer bu zatlary.
Men öz gezegimde birazajyk goşjak bolýan. Ýeriň ýüzünde Obşi standart boýunça adamyň ölümi diýen zat ýatyryldy. Praktiçeski şu wagt demokratiýa hasaplaýan döwletlerde ölüm jezasy ýok. Iň aňyr jeza ýigrimi bäş ýyl berilýär. Ýöne welin gynansak-da, Türkmenistanda gönden-göni şu kanun bolmasa-da, koswenny, aýlaw manysynda ölüm jezasy barlygynyň subutnamasy. Ol özüm ölüm jezasyny lýuboý bir Pagon göterýän adamam edip bilýär. Hawa, ony ýegenlerem edip bilýär. Hawa, ony režimiň başynda bir lýuboý oturan adam ölüm jezasyny berip bilýär. Hawa, gönüden-göni şu kanun Türkmenistanyň kanunynda ýogam bolsa, ölüm jezasy oçerednoý raz, ýene-de bir gezek dokazat edýär, ölüm jezasynyň barlygynyň manysy şu zatlar-laý. Ýagny bular halk bilen islänini edýärler. Halk bilen näme isleseler kellesine gelseler bir zat şonem edýäler egerde biri saportiwlasiýa edip garşyna gidip ýok men öz tenimi berjek däl diýse göni ölüm jeza etaždan zyňk goýberýäler soňam özüni öldürdi ýagny bulara hemme zat etseň bolýa kanuny depeläp daži mirowoý kanunlarynam onuň öňünde biz ine arassa diýip şeýle özüni pokazuha görkezjek bolýar. Ýeriň ýüzünde biz gaty arassa, porýadyşnyý, owadan, ak mermer, ak maşyn, eý, ýüregiň seň gap-gara, seň daşyň ak bile bolany bilenem, seň ýüregiň içi garaňam garasy, şar gara seň ýüregiň içi-la, ideniň edip ýörsüň, halkyň bilen depeläp ýörsüň. Ondan, konýeşna, balyk başdan porsasa, eger ýegenler öldürip ýörse, hawa, Ee, näme, rejimiň adamlary, biz näme, özümiz şonça göremzokmy diýip, bularam edenini edýärler halk bilen, bularam öldürýärler. Häzir indi sen eger-de Serdar ee, ýa-da Gurbanguly, sen eger-de arassalajak bolsaň şu ee, mesele rejimde oturyp adam öldürýänleri, sen ilki bilen özüňkinem arassalamaly. Ýegenleň-ä elläňok. Häzirem ine, bu ee, öldürenem kül edersiň, bunam özünem öldürip goýberersiň. Bärde ýene-de adalatsyzlyk ýitýär bara. Düşündirip bilýänmi? Şoň üçinem bar-a, adamlar, uje boldy, besdir özümizi öldürtmäni. Özümizi uje öldürdip, uje bar-a, häzir özüňe ýetenden soň bilip galarsyň. Ýöne şol ýetmäk-ä bilmeli, özüňe ýetenden soň bilersiň, maşgalaňda biri ölse, eýýäm janyňam ýanar, çykjagam bolarsyň, hemme zadam. Ýöne praktiçeski bize ýetip barýar, her bir maşgalaň içine şular ýaly samosud, uje ölüm jezasy ýetip barýar, uje. Birazjyk indi bes edeliň, adamlar, birazjyk indi oýanalyň. Hawa, häzir bizem ölüp galaýsak, bizem nemesek, çykjagam galanok ortadalaý, şoň üçin hem bize entäk şu ölüm ýetmäkä, ondan başga hemme jezalar ýetip çykdy. Açlygam, kösençligem, işsizligem, Howwa, bir daşary ýurtlarda şeýdip ene-atadan juda düşmekligem uje ýetdi bize. Bize hemme zatlar ýetip otyr, hemme şulaň agyr berýän jebir-jepalary ýetip otyr. O jebir-jepa-da bilýäňizmi, ýekeje zat üçin şeýdip hasa ha halky köseýärler. Bu-da öz kürsüsiniň üstünde daýanmak üçin. Ynanyň, wara, öz kürsüsiniň içinde üstünde oturmak üçin halkam köseýärler, Halkam öldürýärler, ajam saklaýarlar, pulsuzam saklaýarlar, dinsizem saklaýarlar, hemme zatsyz saklaýarlar halky-la. Şeýdip, halky bir agyr güne batyryp, şu syýasaty el degmesin-le diýip edýärler şu zady-la, eger aňyrsyny, düýbüni alanda-la. Şonuň üçin köp kişinem gider ýalak etdiler. Bir seretse, hemme kişi gidip barýar welin, soňundanam saklajak bolýarlar. Bilaň özleri bilenoklar-ow, näme edip ýörenlerini özleri düşünenoklar-ow. Halk bir podobitni krolik boldy. Ow islänini edip otyr, islänini goýup otyr. Indi biz hwaçit uje özümizi şeýdip oýnatmak, oýnatmany hwaçit uje bara, oýnatmalyň adamlar. Besdir indi bara, indi indi indi artyk bara näme sypat berjegimi bilemok men indi özümize laý şu halka näme diýjegim bilemok bara indi slowardäki sözleň hemmesi gutordy uje. Hawa, gorkugam diýip gördük, uklap ýatyrsam diýip gördük, hawa, besdir-dä indi, adamlar, haçana çenli oturdyp, indi özümizi öldüreli? Serediň, samosud edäýýärler, hany, bir zat göwünlerine ýaranok, samosud edýärler, boldy, wsё uje, i edenini edip ýörler. Bes, bolmadymy intäk wagt indi, ýetmedimi indi janyňyza intäk, i, indi näme size gerek ki, janymyza ýeter ýalak ýene-de bar, indi näme etsinler, ölümden artyk zat ýog-a-ow! Görüp otyrsa nädip daşy daşary ýurtdakylar özlerini öldürýärlerou gitmejek bolup wara özlerini öldürýärler wara kimse özüni öldürýär kimsem hawa diri galanam di olary öldürýär režim öldürýär wara indi indi ölüm diýen zat iň soňky arou indi indi indi gorkar ýaly zat ýok aou hany aktiwistleri tutup otyrlar alyp gidip otyrlar hawa ene bular ýalak çala göwnüne ýaramadyklar öldürip otyrlar postelini girmesede hany Güljemal jigimiz ýaly olaram öldürip otyrlar e başga näme gerek aý indi wara Şu hemme kanun döreýän kanun. Adamzadyň ýeriň ýüzünde suçstwoit edip, ölümden, şular ýaly agyr günden gorar ýalyk şu kanunlar çykýar aslynda-la. Hawa, düşündirip bilýänmi, adamyň hakyny, hukugyny goramak üçin çykýar şu kanunlar. Emma Türkmenistanda häzirki ýagdaýda hakyny, hukugyny depelemek üçin çykýar. Basyň, uruň, öldüriň, ýene görediň, Kislorodyny alyň, hiç zat bermäň diýip jebir jepa üçin çykýar şu kanunlaň bary bara aslynda halk üçin gowluk üçin çykmaly bara iş tap bermeklik üpjün etmeklik ýetimlere seretmeklik garrylara neme etmeklik ýok ow indi gutardy o zatlaň hemmesi indi agresiw üçin bar agresiýa üçin indi gyrmak üçin çykýar çykdy bu kanunlaň hemmesi laý soňky döwür şoň üçinem bara Menä artyk diýiljek zatlaň hemmesi diýildi. Ine sag bolsun oglanlar her gün aýdyp otyrlar biziň aýdýan sözlerimizi onlarça ýüzlerçe gezek müňlerçe gezek aýdyp otyrlar. Indi artyk bolmadymy öz özüňe bir sorag berip görä bolmadymy intäk hä? Näçe näçe wagt gerek saňa indi ýenede pikirlenip şeýdip bir tijenmegiň üçin oýanmagyň üçin gaflat ukusyndan bir gözüňi açmak üçin näçe gerek hä indi saňala? Bolmadymy artyk wara? boldum soň gün. Sag bol agam Allah razy bolsun. Watandaşlar eşdiňiz gördüňiz aýralyk çekýäs ölüm ajysy çekýäs bul agyrylar bara bizi diňe ýüregimizi gatylaşdyrýar düşünýäňizmi durmuşa bolan höwäsimiz gitýär ne to ştob öz dogan garyndaşyň haçanda tanamaýan adamyňada şeýdip öldürseler bara ýüregiň awaýarow adamçylygyň ýüreginde bir ajygam adamçylyk bar bolsa biwepa garap bileňogow garynja dažy Musulman diýlen adam bara her bir bedeniň bir Pygamberimiz Aleýhissalat we Selam näme aýtdy? Haçanda bedeniň diýä bir ýeri agyrsa diýä bütin bedeniňe berýä diýä şol musulmanam şeýle diýä biri birimizi gynanmaly agyrymyza aglamaly bileje düşünýäňizmi gülende gülmeli ýöne bul haramzadalar görşüňiz ýalak hemmämizi gyryp otyrlar hemmämizi gyryp otyrlar başga wariant ýok diňe galmak galdy aýa galmak Başga hiç wariant ýok watandaşlar. Görüň, pikirleniň. Biraz wagtymyz galdy. Şu ýyl inşallah Allanyň izni bilen çagyryş geçirmeli. Biziň tarapymyza geçiň inşallah. Bile hereket edeliň watandaşlar. Hoş geldiň Sultan Sanjar. Alo.
Geldi öýdýän agamy. Hawa, aý. Ynsap, wyjdan, biziň halkymy.
Ýalňyşsada biziň halkymyz şolam aýaga galmalyda. Hiç kim galmaly dälda. Galdyrmaly, galdyrmajak bolmalyda hiç kimi. Aýaga Alişer galdyrjak Zeynabullah bolmalyda biz Türkmenistan eýtmeli beýtmeli.
aktivistler näme boljakdygyny görýäňizmi watandaşlar? Näme etjekdirler Alişer bilen Abdullany Türkmenistan aktivistler hä? Görüň-ä. Şular ýaly adamlar öldüren bolsalar Alişer näme Abdullany diri goýarlar eýtýäňizmi hä? Bu haramzadalar bary hemmesini gyryp otyrlar o Allah belalaryny bersin. Şoň üçin dawaýçy birleşeliň eger de Alişeriň Abdyllany Türkmenistana gitse biziň aýak almakdan başga hiç hilik wariantymyz ýok iň gysga wagtda watandaşlar. Çünki bu haramzadalar öldürjekdirler olary.
Salam aleykum Murat. Waleýkum essalam gowmy ýagdaýlar. Sag bol şükür.
Olardan näme habar agam Alişeriň Abdylladan? Kimlerden?
Alişerden Abdulladan.
Aý paka habar ýok Türkiýede diýip bilgimiz bar. Maglumat Şotaýda bir.
Şotaýda bir bolawersinler Hudaý saklasyn. Hawa.
Göni erkeklik namysdan çykarar birinji oçurdalar.
Mera sen haram gel erkek ýaly ýüzüňi aç. Sen haramzadany men köpden bäri görýän sen negatiwny komentariýa ýazýaň erkek bolsaň gaýratyňyz çatýan bolsa wara hökümedi goldaýanlar geliň ştaýk açyp ýüzüňizi çykyş ediň hany haramzadalar konçenýa mrazi paganyý wara Alla länet etsin ol size haramlar.
Aý, mundaly ýazýalara degip oturmagam aşakdaky ogullaň öz gyzlaň öz çösüp goýberýäň ony bab aladasyny etýär. O haramzadalar konçen ýalak krisa ýalak lew akauntdan ýazýalar. Näme o Ýaýlym Berdiýew ol öňki pagranyň ministrine garalap batyk zar etdiň işden aýyrtdyň. Näme garyndaşyňy öldürenlere çäre görüp bileňokmy, haramzada? Ýalimberdiýew, Teti, ýüzüň gorkak ýaly edip bar-a, sen krisa bar-a, haramzada. Öz garyndaşlaryňy gorap bileňokmy, haramzada?
Ýene birini öldürtdirim ýegerler. Ýa ýegenler däl, polisiýaň işgärleri, baş prokuratura, baş prokuraturaň içinde, hem-de içeri işler ministrligiň içinde öldürdiler. Ýadyňyza düşýän bolsa bar-a, Eýranda şo bir gyzara polisiýada öldürdiler-ä, urup-laý, ana şonda wes Eýran bar, aýaga galdy şonda-laý, hawa. Serediň, ýekeje ölüm bolanda-laý, hawa, ýekeje ölüm bolanda aýaga galýarlar, emma bizde, Paçti her gün bulara biziň gulaklarymyza ýetýän ölümler, biziň gulaklarymyza ýetmeýän ölümlerem gaty kän how. Görýäňizmi, bu birki ölümiň edýän zady bar-a. Şoň üçinem, şoň üçinem bar-a, meselem, o Gazagystanda-da bir waka boldy, hawa, öz aýalyny urany üçin, hawa, başga ýurtlarda diňe daže urlany üçin halk aýaga galýar. Birini ursalar, uje şoň üçin aýaga galýar halk-laý. Indi bizde ölümem bolsa, paçti her günem bolsa, halk aýaga-da galasy gelenok, aý, piňine-de däl, hawa, bilenoklarym, hawa, maňa degmediň, näçe müň ýaly, müň ýaşasyn diýýän şolar ýaly ýylanyň, hawa, indi, indi bara artyk, adamlar, taýyn boluň, hawa, her biriňiz içiňizden uje öz-özüňiz duhuňyzy galdyryň indi-laý, Taýyn boluň gaty golaý wagtda uje sü aýaga galmaly diýilende hemmämiz galmaly uje ýekeje gezekde şu zat bitýä bar gaýrat ediň indi bara bir mert bolalyň hatýaby ýekeje gezek bir ömrümizde mert bolalyň how pastaýanna mert bolmaklyk talap edilenok ýekeje gezek bir mert bolalyň how indi ony özümiz üçin gysganmalyň o mertligi diňe özümiz üçin iň golaý adamlarymyz üçin öz rahatlarymyz üçin öz gelejegimiz üçin biz edýäsa bu zady başga kişi üçin edemzoga Şoň üçin hatýa bir ýekeje gezek bir batyrlygymyzy görkezeliň. Hawa, ondan aňyrda-da ýene-de, hawa, wakalar köp bolup durar. Şoň üçinem biz indi bara gaýrat edip bes edeliň, gani bara taýyn bolalyň. Uje taýyn bolmaly wagtam geldi, uje çykmaly wagtymyzam geldi. Gaýrat ediň bara. Şoň üçinem Besdir indi bara doýduk indi artykla.
Pikirimçe bara Allaguly Talyp o aýgytly ädim biziň geljegimiz üçin oýnalan kino ýalakda şo prinsipine seretseň şo kino ta türkmeniň boljak durmuşy barada oýnalan kinoda şony o wagt dälde soň bolaýdymy gan indi o kinoň durmuş istoriýasy.
Men şu taýdan bara. şol ejir çekilen, haksyzlyga ugran maşgalalara ýüzlenesim gelýär. Erde inşallah biz maksadymyza ýetsek bar, her biriniň gany alynjakdyr watandaşlar. Allanyň izni bilen uly gürlämok inşallah söz berýäs, niýetimiz şeýle. Kimiň gany, hiç kimiň gany nähakdan ýerde galmaz watandaşlar. Öňki aryny alyp bilmeýän adamlar hemmesi aryny aljakdyr, men size ýüz prosent Allanyň izni bilen söz berýän. Çünki bul işde uly adamlaryň eli bar. Düşünýäňmi, hemmesem adalatly, merhemetli ýanaşýar şul işe. Şul kim zulum eden bolsa, inşallah olara garşam berk çäre görüljekdir watandaşlar. Men size Allanyň yzy bilen söz berýän. Gürleşiberiň-ä men gelýän.
Alla bir seni özüň alyp duraý agam talyp gelýänçä mikrofony.
Ondan ýene dowara men bir ine öz nemämi analizimi aýdasym gelýärdi. Şu Gurbangulynyň nädip döwleti dolandyrýar bir hi pikirlenip gördüňizmi? Serediň Gurbanguly ol nomer 1 prezident. Esasy ýurdy dolandyrmaly adam. Şulara öz gordosty bar ine meselem eý men aýtdymmy boldy şu dogry bolsun bolmasyn siz şony hökman edäýmeli Diýip, o köçedäki o nemeler bolýar-a, meselem, çyg-çygtläp ýabyň gyrasynda oturýan oglanlar bolýar-da, eger neme ýadyňyza düşýän bolsa-la, Eý, men sözümi aýtdym-ow, boldy-ow, men tüýküligimi yzyna almaýan-ow diýip gürleýär-a bir derski köçedäki oglanlar-la. Syn edýän bolsaňyz, Gurbangulyň syýasaty edil şular ýalak. Meselem, şu kowid döwrüne ýene-de gaýdyp geleliň bara, şuň syýasaty nädip dolandyrýanyny men düşündirjek bolýan bara. Bizde kowid ýok diýdi, şeýlegerem, Ondan Koreýa diýdi, oň bilen bile Täjigistan diýdi, pomoým, üç sany döwlet diýdi şony bara. Ondan soň Täjigistan uje boýnuna aldy, hawa, neme-de boýnuna aldy, Koreýa-da, Sewerni Koreýa-da boýnuna aldy, ýedinstwennyý ýeriň ýüzünde, onam rekordlara ýazdyrmaly Ginnesa-laý, hawa, boýnuna almadyk adam diýip bara, hawa, tä gowy görýär-ä ýedinstwennyý bolmak-laý, ýeriň ýüzünde ýedinstwennyý bolup rekord Ginnesi gowy görýär bulaý postoýanno. Ana ýene-de bir rekord Ginnis taňalaý. Hawa, bizde kowid ýok diýip tutdurdy diňe. Serediňow adamlar, men özüm utanýan, özüm utanýan-ow şundan wara, bizde reko, neme, kowid ýok diýdimi, bütin ýeriň ýüzünde kowid bar, Türkmenistanda kowid ýok. O-da näme üçin diýýär, men aýtdymmy ýok diýip, znaçit şo-da ýok. Dogry bolsun, bolmasyn, üstümizden gülsün, gülmesin diýip. Ýagny bul adam. öz gordystynyň üstünde uprawlýat edýär. Eger-de şo gordystynyň üstünde bir söz diýse, o-da halka zyýanam bolsa bar-a, şol halka gubitelny bolsa-da şoň şo aýdýan zakony ýa sözi şoň üstünde oturýar. Äý, sen beýdip sen watany dolandyryp bilmeýäň-ä-how! Eger-de bir zat ýalňyş bolsa, hä, ýalňyş diýip yza gitmeklik, soň gowy warianty tapmaklyk, soň has halkyňa bähbitlik etmeklik, gaýtam ol umly adam, akylly adam, hikmetli adam bolýar-a, şeýle dämi? Ýok, kowid ýok diýdimi, i do konca intägem otyr şo kowid ýoklugy bilen-le. Intägem hawa, do konca neme edip otyr. Eý, adamlar, bular ýalak bolmaýar. Bul diýmeklik bar-a, buň aklynyň myşleniýesi diýmeklik bar-a. Ho, köçe dil. Köçede oturýanlar bar çyg çak şolar ýa derski patsan diýilýärmi şolar daže şonçada ýoga muň akylly ýoga indi şoň üstünde ine biz kösenip ýörüs şu wagtlar bar şular ýaly günlere düşüp ýörüs öz öz gordystynyň üstünde bir aýdan sözünden dänmejek bolup şoň üstünde ine şeýdip bizi şu wagt kösäp otyrlarow bul dogry düşüniň wara bul halky dolandyryp bilenok bul halky absolýutno dolandyryp bilenok muň akly wara nol. Wapşe hiç zada ne ideya sposobny diyip bermeli bara bul adam ara bul adam bara adamam dal o bun beynisem gutaran hemme zadam gutaran bara boldum men.
Ogly saňa bir sorag berjekdim dagam Türkmenistanyň WWPsy mirowy arezada näçe görkezýär adamlaryň hakynyň aýlygyny primernä

Ýa ol wara neme da nähili diýsem kursy iki kursa saklap birleşen milletler guramasyny tutuş dünýäni aldamak da oň maksady bilýän kursy iki kursa saklamak. Dollary iki kursa saklamak onuň tutuş dünýäni e, tutuş milletler birleşen milletler guramasyny aldamak oň bar maksady şeýdip özüni owa şol hiç kim nemedenok Arş kaýda edenok hiç kim aýada galanok meňkini diýip özüni şon ýaly görkezmek. Gara kurs bilen gara kurs bilen ara ýeriň ýüzüni aýlaw görkezjek şeýlegerem näçe üç manat elli bir köpükden ara ýeriň ýüzüni aýlaw görkezjek hemme zady çişjek paňkarjak gowy wapşe dolup ýörejek ýeriň ýüzünde mende iň gowy aýlyk halkynyň içine gelýärem bolýyn ene şular ýalak ezýet berjek şular ýalak Ykdysadyýet kynçylygy, hawa, dollaryň ýetmezçiligi, halkyň aç bolmaklygy, hawa, bir başga nablýudateller gelip, bara bir obalara girip, şolaň bir ýagdaýyny göräýseler-ä, onda hemme zady popolçki goýarlaram. Şu wagtam bilýändirler welin, bular ýöne gidip gön satyn alýarlar-da, bu. Beýleki gelýän adamlaň on ine häzir skoroda bolmaly şolar onyň adamlary gelmeli şolar bir içinden göräýseler. Wapşeta bara aýdaýynda şo onlar gelende aýaga galmaly bara. Şo onyň hemme nime sabraniýa bolýara häzir täze jaý gurjakmyş zat etjek. Allaguly şo ýadyňa düşýämi? Şolar gelende aýaga galmaly wapşeta bara.
Allaguly ýadyňa düşýämi şo birleşen millet.
Birleşen Milletler Guramasyna jogabam berip bilmedä şular. Ýoga bular jogap berip bilmeýä arada şu aranžowy spisagi goýulanda-da bara jogap ber diýip altmyş günmi nämi beripdirler şonama jogap berip bilmepdiýara ow bular hiç zada jogap berip bilenoklar ow bular bara diňe ejiz halkyna jogap berip bilýäler ölüm bilen it ýenjen ýaly ýenjip aç saklap diňe şony oňarýalar ow bular ow Ýa türkmenlerde bir söz bar öýde batyr daşarda gorkak diýara. E syça gowy gutaran bar konçini gutaran bar syça gowy bar wapşe balagyny dolduryp ýör. Daşary ýurtdan bir daže şas amerikan bir polisiýandan bir jaň gelsin gurbangulara göni balagyny doldurýar o kesik kellämi şeýle erbet gorkagy bar durany titrap otyr bul diňe öz ejiz halkyna batyr bulaý. Diňe öz garamaýak halkyna batyr bara bula başga hiç kime batyrlygy ýok o titräp durar posledni emem men arada bir zadam eşitdim şu gorkak adamlar diktator bolýar diýär bara şolar ýalyk diktator bolýar diýär gorkak adam hemme zatyň was was bolýara ondan soň onam basyň Onam çüýrediň, ony öldüriň, onam aýyryň, aç saklaň, onda eýdiň diýip bala şolar ýaly gorkak adama şuň öz edýän herekediniň özem ine men diktator men gorkak diýmekligiň manysy şu ara kes kelläm şu dogry bolmasala gaty gaty erbet Ýa şu Saparmyrady
Alla ol Saparmyrady öldürenlerindede şoň ýanyndaky nemeleri şaýkalary bara bile goşulyşyp öldüren bilelerini. Bileleşik dostlaryny bile edilenlerini şolaryňam hemmesinem öldüren şul bilýäňmi. Hawa hawa edil äýjegi ol bara hawa dagy näme ow. Neme türkmenlerde söz bar näme köpri geçýänçe doňuzada daýy diýýär. Edil şolar olara bir doňuz adam satdylar hawa ondan soňundan bide olara daýy daýy diýibem doňuz neme geçýänçe özem doňuz bolup galdy ýenede oda olar satdy bara. Islemam.
Edil şolar ýaly syýasat. Aýt aýt aha.
Bizde primerno bolýa başga studentleriň azýany ýok bolýa işläbersinler. Näme üçin biziň med ugruny okap bilen oňalar strokada işläp biler şoňa geň galýa men. Immino iki iki müň bäş ýüz afrikanslar ana med med med okýalar afrikanslar bara. Şolaňky köp geçje çen beýlekileňkiden pikir et gör agam. A bizde mediňkiler iki ýüz iki ýüz elli dollar. A gö gezip ýörüs stroýkada çagalary üst başyny bulaşdyryp. Mediňkiler Sany konwentasiýany saňa eden gowmy ýa öz jüýlerine eden gowmy? Bir mul dada Şoňa jogap ber saňa eden gowmy? Bile garyp bir mul ýapaýda sesiň gaýar bratan. Şony naborot medisinakyn köpeltmeli dämi biziňkä bolýa zyýany ýok ol beýleki studentlaňky. Näme üçin medisina akyny köpeltmek han şoňa geň galýar. Men medisina gerek aýtsyn bol Türkmenistanda näçe çagalar ölüp otyr näçe hereýler näçe ol bul iň bizde iň bärkisi detski wraçlar tupoý sebäbi bäri stroýkada işleýler Rossiýada näçe çaga ölüp otyr Türkmenistanda näçe çaga öldürje. Iň bolmanda şonuňkyny köpeldäýiň. Bir bäş ýüz dollar, aýda bäş ýüz dollar getirse narmal şolar üçin, o, işlemeýär şo pahyrlar.
Şatlygyň adyny göterýän doganym diňle ol Molym bir prikol aýdaýyn Mol bize Molym oka oka diýýädi ol indi biziň Molymam Moskwada meň bilen stroýka diýişýä şu wagt diýýärä şolar ýalyda biz Hökümetden hiç zady aýdybam oturmaly däl, diýibem oturmaly däl. Biz aýaga galmanyň diňe nämesini gözlemeli? Çykalgasyny. Nädip aýaga galmaly, nähili galmaly? Oglanlar, içýanlar çagyryşy barada.
Içýan. Diňle dost, çagyryş barada ýakyn wagtda wideolar çekejekdir, onuň üstünde işläp otyrys. Ýöne şu şu sluçini bar-a, öldürilen oglanlar barada Men şo barada wideo çekjek. Käbir diýer, geçen meselem narkodel barada, narkotiki barada wideo çekemde sen diýýär barygylaryň arkasyny alýaň. Men hiç kimiň arkasyny alamok. Men hiç kimi öldürmeli dälýän, hiç kime zulum etmeli dälýän. Eger-de bir adam kanuny bozan bolsa, şoňa kanun esasynda çäre görmeli. Ýöne hiç kim urup pytk etmeli, öldürmeli däl. Düşünýäňizmi? Ol uje ýalňyşlyk bolýar. Käbiri diýersiňiz, arda-da diýen samsyklar bar, polisiýaň işgäri gowy bolupdyr, ölüpdir zat diýende aýdamyzda, Watandaş-a, polisiýaň işgäri bolsun, zat bolsun, olam adam. Hiç kimi hiç kime öldürmäne haky ýok, ýene bir gezek aýtýan. Allatagala aýtýar Kuranda, Kim bir adamy öldürse diýýär, ol bütin adamzady öldüren ýalakdyr diýýär we kim bir zady halas etse, Ol adamzady halas eden Mällakdyr diýýär. Şonuň üçin hemmäňizi adamkärçilikli bolmana çagyrýan, wezipäňizden hyýanatçylykly peýdalanman. Iň soňunda plyubomy şu gün bolmasa ertir yzyňyza çykarlar. Düşünýäňmi? Bihasap zat bu dünýede bar bolsa o dünýede ýokdur. Onam biliň ýani. I polibom aktiwistler siziň yzyňyz düşjekdir, onam ýatdan çykarmaň. Görýäň watandaşlar, bäş gün geçdi üstüden jenaýatyň, polibomy bize ýetdi habar. Ýeter inşallah, beýleki jenaýatlaram üsti açylar, ýöne üsti açylmadyk jenaýat galmaz. Inşallah halkymyzyň arkasyndadyr soňga çenli. Efirimem şu wagt ýapmana karar berdim, sebäbi işlerim bar. Bul efiri ýutubda paýlaşjak. Allah hemmäňizden razy bolsun. Özüňize gowy serediň.